Türkmenistany açan restorany bilen dillerimize dessan bolan Jezene Burak, Jezene Buragyň täzelikde ýeten awtomobili barada aýdyp bermekçi size, has dogrusy arzuw edip ýeten awtomobili barada. Häzirlikçe men bu zatlar barada moglumat berýänçäm, laýk basmagy we podpisasiýa etmegi ýadyňyzdan çykarmaň. Begnazarov Car size awtomobil dünýäsi barada iň gyzykly moglumat berýän ýeke-täk sahypa. Arzuw edip alan awtomobili barada aýdyp bersem, bul maşyn Ferrari markasy bolup, Ferrari dört ýüz segsen sekiz Spider ady bilen tanalýar. Ferrari dört ýüz segsen sekiz Spider bäş ýüz müň dollarlyk awtomobil. Siziň pikiriňizçe, adam arzuw edýän zadyna ýetmek üçin nämelere döz gelmeli, nämelerden geçmeli? Men size Jezene Buraň eden işleri barada mawy birazajyk maşgalasy barada aýdyp bereýin. Jezene Burak aslynda edil biziň bilişimiz ýaly garyp maşgaladan gere gelen we garyp adamlara kömek etmäni gowy görýär diýlen adam däl, aslyýetinde baý maşgalada doglan adam. Jezene Buraň asyl ady Burak Özdemir, Burak Özdemir, bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýylda doglan, Istanbulda doglan, öz ady Burak Özdemir, Jezene Burak Jezene lakamy nireden geldi? Kakasynyň Jinzano ady bilen tekstil firmasy bar we ýewropaly ildeşler, ilçiler şol tekstile gelip, gyzykly zatlar gyzyklanan wagtynda hemişe kakasynyň ýanyndan aýrylmaýan Burak Özdemiri Burak Özdemir diýip at aýtmak, adyny tutmak örän kyn eken. Şonuň üçin Jinzano Burak, Jinzano Burak, şeýdip, zawodyň ady bilen tutulýar, ahyrynda Jezene Burak diýlip gysgaldyrylýar. we özüne köp wagtlap Jezene Burak diýip aýdylan lakamy özüne hemişelik lakam edip kabul edýär. Mundan soňra on üç ýaşynda atasynyň ýanynda maldarçylykda gassaplaryň ýanynda kömekçi bolup işleýär, özem gassap bolup işleýär. On alty ýaşda kakasynyň kömegi bilen Istanbulda ilkinji restoranyny açýar. Şol restoranda Hataýyň öz ýerleşýän territoriýasynyň milli naharlaryny bişirmekde we şo naharlary reklama edip başlaýar. Iki müň on üçünji ýylda internet sistemasynda doly derejede gadamyny atýar, özüniň äpet we ullakan bişirýän süýji tagamlary, naharlary bilen, ullakan lülemi, ullakan plança metrlik pidemi, garaz şoňa meňzeş ägirt ullakan naharlary bilen bize tanalýar we internet sistemasyna özüni tanadyp başlaýar. Jezene Burak diňe äpet naharlary bilen tanaldymy? Ýok, diňe äpet naharlary bilen tanalmady. Jezene Buragy Jezene Burak eden hereketleri garyp-gasarlara, ýetimlere we beýleki döwletlere, garyp döwletlere edýän kömegi bilen tanaldy. Afrika we Afrikanyň territoriýalaryna birnäçe gazdyran guýulary, gazdyran guýularyny öz biznesinden gazanan girdejisi bilen we hiç hili ýagdaýda sponsoryň kömegi bilen etmedi. Ähli işleri diňe öz jübünden çykardy. Iki müň ýigrimi üçünji ýylda Türkiýe Kahramanmaraş territoriýasynda ýer titreme bolanda, şol Kahramanmaraşdaky ýer titreme we töweregindäki zeper ýeten ýurtlara öz eli bilen taýýarlan naharyny adamlara öz eli bilen ýaýradýar. Has hem beter, Jezeneburaň ünsündäki kimler ýetim çagalar, ýetim çagalara örän kän şagalaňlar we Şowhunlary görkezýär, hatda şo şowhunlarda özem gatnaşyp çagalary bilen oýnaýar we gülüşýär. Komanda Indi meň sahypamyň iň glawny zady awtomobiller, awtomobil näme Ferrari, Ferrari dört ýüz segsen sekiz barada tanyşdyraýyn. Howwa garaz işledi, pul gazandy, zat etdi, öz arzuwynyň maşynyny aldy. Ferrari dört ýüz segsen sekiz Spider. Dört ýüz segsen sekiz-ä bu maşynyň marka modeli, ýöne Spider sözi näme? Spider sözi, sedan awtomobildir. Ýene şoňa meňzeş awtomobildir. Diýlişi ýaly, Spider awtomobili bolmak üçin iki sany gapysy bolmaly we depesi açylýan bolmaly. Maşynyň motory arka tarapda ýerleşýär we kapody goş salmak üçin bagažnik ornuny alýar. W sekiz, sekiz silindrlik motory bilen, sekiz silindrlik motory we alty ýüz ýetmiş at güýji bilen üç sekundyň dowamynda ýüz kilometr sagada barýan iň ýyndam awtomobilleriň biri.

Ähli zatlar rolla ýerleşdirilen. Mundan başga-da, rolla haçan skorost çalyşmalydygyňy, walobrody-ny görkezýän çyrajyklar bilen duýduryjy çyralar, rolla garaz, maşyny diňe eliňdäki rol bilen kontrol edip bilýäň. Hem-de elektronny poduşka-amortizator. Ferrari-niň bir ýagdaýy bar. Aşagy pes bolany üçin lyžaýşylardan geçibilenok. Eger-de lyžaýşçy bar ýa-da ýene şoňa meňzeş nätekiz ýollara düşen wagtyňyz, Amortizatorlar sizden soraman awtomat ýagdaýda beýgelýär. Şu güne çenli ähli döredilen awtomobilleriň üsti açylýan bolsa, mata we gara mata bilen gelşiksiz matalar bilen ýapylan. Bu ýerde nähili? Hemme ýeri metal bilen gaplanan, ýygnananda-da şeýle owadan we bildirmeýän ýagdaýda ýygnanýan kabriolet awtomobil. Jezanybrak arzuw edip bul maşyny ýetdi we aldy. Indi siz barada. Siz Ferrariň maglumaty barada alasyňyz gelýärmi? Ferrariň döreýşinden başlap, şul gününe çenli ähli gyzykly maglumatlar, uruşlar we dawalar, Ferrari bilen Lamborghiniň dawasy, Ferrari bilen Forduň dawasy, Ferrari bilen Lancia kompaniýanyň dawasy, bularyň ählisi barada bilesiňiz gelýän bolsa, kommentariýada Ferrari ýazmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Ýa-da Dowam diýip ýazyp bilersiňiz. Indiki wideolarymyzda görüşýänçäk, hoş sag boluň!